ona ũngĩkamũkora e mbeca Mm. ciake ithiragĩra o mũciĩ ũyũ Mhm. tondũ aya gũkorwo Mm. aingĩ nĩ tondũ wa kũrĩa tũroimagara tũgĩthiĩ ma- mĩ- mĩci- mĩcemanio-inĩ Mm. kwang'ania ndathire ngĩkora gĩtiro kĩnene ngĩkora ikombe ngĩkora Mhm. kĩna koguo naniĩ next time magĩũka gwakwa

ucoke umenye ma- ndĩ marĩ na gĩa gũikara rĩ Mm, nĩ ndĩrehang'ia gũtigakorwo no mũtumia ũrekĩra Mm. ngima metha igũrũ mm, ona niĩ rĩ nĩ ndĩ handũ njangĩire ngima yonekane nĩgetha ona niĩ ngĩmĩrĩa ndĩ enjoy eh, kĩmemia indo indo cia ũguo ũraigua ũkiuga atĩ no mũ- mũthuri mũtumia ũrĩrehe mm. icio nacio ndũrĩ hinya wa kuga nĩkĩ tũkũrĩa Waria, waria atĩ arĩ ũragĩtindũkiũragwo kwanja. kũrĩa cabaci na nĩ ũramenya ona wewe mwenyewe nĩ ũĩ ndũnacangĩra maguta Yeah, yeah, yeah. ndweterere kĩrĩa gĩkũrugwo wĩke atĩa ũrĩe kĩo Eh, wakorwo gũkwĩrwo ira kũrarĩtwo mũtheri no mũthĩ mũtheri na rũciũ mũtheri rĩu rĩu Mm. ndũkire rĩu kwĩrwo ũrĩa kũrĩrwo mm, no mũndũ agĩaga na hinya wa kwaria Wa wamenya ndĩ na provide. ciakwa matano mm, ĩkĩo ndĩrauga nĩ tũkũrĩa cabaci moiga gũtirĩ mbia ngamera atĩrĩrĩ mm, mbeca cia kũgũra mũtu mm. na nyitai tondũ mũthĩ ndĩrenda kũrugwo Mm. koguo wĩna kahinya ga Mm. Ka- gakũtũma ũigo waku Mm. thĩinĩ wa mũciĩ ũcio ũgĩe na cĩ Eh, nĩgetha mũthuri atige gũkomere na niĩ mm. nĩ hoyagĩra mũthuri ũtarĩ kĩndũ ngai amũhe kanyamũ Eh, gake angĩĩtĩa nako mm. nĩgetha ona harĩa wathiĩ athuri angĩ makĩgũra indathi Mm. nawe ũkoiga naniĩ raundi ĩno nĩ ngũgũra cai Eh, that- that's true. ndũkae gũkũhũthĩrwo nĩ andũ aya Eh, tondũ mamenya ndũrĩ reke ngwĩre jehova ngai Mm. ndĩrenda gũkwĩra ũgũtinda ũkĩhiũrio nĩ andũ thoko o magĩgũtũma Mm. na ndũrĩgĩkararia tondũ rĩrĩ Mm. eh, twakinya tha- thaa cigana ona rĩ niĩ ndĩ wakuga naĩ ngũrĩra caina indathi nĩkĩ kũgiria andũ mongĩtũmĩke wĩ mũthuri Mm. ũkoragwo we nĩwe ũramenya gĩ- gĩ- gwa gũikara Mm. wa kerĩ ũndũ ũrĩa ũngĩ ũme- Yo nĩ ũmenyagĩrĩra rent. ĩĩ Mm. akorwo nĩ gwa kũrentithia Mm.

nĩkuo rĩu ũrathamarĩra Mm. ona yo kĩrĩ mũgeria no ngĩra uma ithiĩ nja na no anga we ũngĩingatwo na ciaku na karatathi Gũthaka wa ndĩratheka. Nĩguo ĩkukuma nacio na karatathi mũrĩmũrĩkagĩrĩria ci- ũrĩcikora nja nja no kerwo ĩno nĩ Mm, mm. ĩno nĩ yakwa we ikara ikara kuria ungihota kuriha we ikara kuu kuu maiganire kuu ingĩahikire njũke kwanyu gũkorwo nĩ ya nyeki tondũ mũndũ ahikagĩra kũrĩa Yeah, wakora yeah, mũthuri yeah, kwa ikaraga rĩ yeah. kamu ona arĩa mahikĩire kiumbu tondũ hĩndĩ ĩyo nĩ kwarĩ kĩndũ kĩu rĩ by the way akuoya agũtwara kwao Mm. kũu nĩkuo kwao mm koguo ngwĩthiĩ gũgĩkoma ĩrĩkũ ĩngĩ na nĩngwĩtĩkĩririe ũrĩa hau hana nĩ ma ngũka ngakoma ĩrĩkũ Mm. ĩyo rĩu ũgakorwo mũthuri ũyũ biũ biũ biũ biũ Mm. ona kambura aigĩte nĩ mwagĩre nĩ mwagĩre handũ onake nĩ yagĩ onake we mwenyewe akĩrutire akĩrĩ we weruta Mm. harĩa he haku Mm. hau ha- hau mũndũ ugaga atĩrĩrĩ Mm. mũciĩ ũyũ wakwa ndĩendaga ũingĩrwo thinacara ya ya mũciĩ ũyũ wakwa ndĩendaga ũrĩo thaa cigana Mm. ũna Mm. no nĩguo ndĩrenda mawatho makuo Mm. maikare na marũmĩrĩrwo Mm. na niĩ nĩgetha njuke ndĩmekĩre hinya Mm. nĩ mũraiguire ũrĩa thoguo aroigire Mm. mũciĩ ũyũ nĩ ũtige kũigĩrwo nĩ andũ thaa ĩmwe kana thaa Mm. igĩrĩ Mm. nĩ mekũigua rĩu ĩno woka kwĩranĩra rĩ Na nĩ kwene kwene kũigua ũreranĩra rĩ, wĩigĩte. ũrera mwene ndakaingĩre thaa igĩrĩ nĩ gwaku na nĩwe wĩna cabi

ĩrarĩhwo ngiri fifty ĩrarĩhwo ngiri igana rĩmwe Mm. mũciĩ ũcio nĩ ũgũikarĩka Ĩĩ. ũgũikarĩka atĩa Kana guo nĩ mũciĩ ũikarĩkaga atĩa na ngũhe hitho ĩmwe Ehe. mũtumia Mm. ona ũngĩkamũkora e mbeca Mm. ciake ithiragĩra o mũciĩ ũyũ Mhm. tondũ aya gũkorwo Mm. aingĩ nĩ tondũ wa kũrĩa tũroimagara tũgĩthiĩ ma- mĩ- mĩci- mĩcemanio-inĩ Mm. kwang'ania ndathire ngĩkora gĩtiro kĩnene ngĩkora ikombe ngĩkora Mhm. kĩna koguo naniĩ next time magĩũka gwakwa niĩ nĩ ngenda magakorwo na ikombe Mm. na hau nĩho hoimĩte ona ũrĩa ũtarĩ na mbeca Mm. ararĩithania na kĩrĩa kĩnini ũmũheire akageria gũkinyaga kũmi gakũmi gakũmi nĩgetha nake kũrĩkia mũthenya ũmwe Mm. agũre kametha gatarĩ mũconora Mm. rĩrĩa kũrĩ na ageni koguo mbeca cia mũtumia ona wamuone nacio Mm. na manama irĩthirĩra mũciĩ ũyũ akĩgeria kũiga ciana a- acigũrĩre nguo Mm. ingĩringithana na, na harĩa ararutĩra wĩra nĩgetha andũ moka-rĩ ndige gũconoka ndige gũconoka koguo ona ũngĩgakorwo mũtumia akĩruta wĩra ũcio mũingĩ Eh. ona agũra nguo ĩyo aragũra ndwenda Mhm. aragũra agacoka akandĩkana haha thutha nĩ niĩ That's- eh, ndĩregũrĩire that's

Mm. ndĩrahihinyaga mũno nĩgetha cihote gwĩka maũndũ itarĩconoka Mm. kũrĩ atumia arĩa angĩ Mm. tondũ rĩrĩa mũciĩ twakorwo rĩ na ka- na ka- na gacoro na gacoro Yeah. andå moigaga atĩrĩrĩ Mm. mũtumia ndwĩ mũtu- mũtumia nĩ manager na nĩ organizer Mhm. manager ũrĩa ũrĩ mũtu mũciĩ ũyũ na organizer ũrĩa ũrĩ mũciĩ ũyũ rĩ Mm. ũyũ nĩ mũndũ hatarĩ Mhm, mhm, ũyũ nĩ mũndũ hatarĩ mm. koguo niĩ nĩ niĩ mũtumia angĩ- angĩaga angĩaga kũ- kũ- kũrũgama ngapu-inĩ ici ciothe Eh, ũcio na nĩwe ũtũma ũcio na nĩwe ũconokaga ona makĩria ma ũrĩa Oh. mũthuri areka atĩa mm, araconoka na nĩkĩo mm, tugaga njaga ya mũndũrũme ndĩrĩ njono mm. ta njaga ya mũtumia Okay, okay. gĩconoko gĩothe rĩ Eh, gĩcokaga kwĩ mũtumia mm, andũ makauga no ngĩmuona mm, mũtumia wa mũtumia ũremetwo nĩ ciana biũ nĩ ciana icio ũtangĩhota ona korwo mũthuri ndarakũgũrĩra rĩ ndũngĩhota kũnyita mĩkuha ũtume nĩ ndona gwa twarerirwo nĩ aciari aitũ eh, that- A- that's amenya true. ndirĩ na mbeca cia kũhota kũgũrĩra mwana wakwa burana thoko Mm, yeye mwenyewe ananunua mausi mm, mimi mwana wakwa ndakũigua heho eh,

cigũcaina ndakwĩra na mategeragia njuci-inĩ nĩ ndakora ndithemba ndĩgakorwo itarĩ nguo rĩu athuri mathiĩ kũmaka mũno tia ũtinda ũkĩmaka ciothe iria ũko haha Eh. ciothe iria ũko guoyo nyũmba oro ĩno no kĩrĩa angĩ marauga rĩu rĩu rĩu rĩu aĩkorwo mũtumia ake ena mbia ĩ mũthuri rĩu ũngĩkĩari wa rĩu ũgĩ No, atĩa no, na no, na no. na na- na na na ti- nĩwona kĩu ti- tiwe ũreka maũndũ marĩa maingĩ mũno nyũmba ĩyo tiga kũmakagio nĩ marĩa areka Mhm. mũbi kĩrĩa gitũ kĩrĩ haha mũno kĩa bata rĩ Mm. nĩ ciana Mm. ona kana gũgĩthio mũcemanio ona ũtarĩ mbia Mhm. githĩ ũtio ũthiaga mũcemanio wa cukuru Mm. uga nĩ ndĩrathiĩ Wĩ mũthuri. ĩĩ nĩ ndĩrathiĩ Ehe. mũcemanio Mm. mwana rĩ Mm. wathiĩ mũkawa tiga gũthiĩ gũtwara ciana mũkawa ũrĩa mangotore maku matarakinya Mm. kwĩragwo thiĩ ũndware thiĩ ũmatware harĩa ũramenya haha ona mangĩtia irio iria iria igũrũ biũ Mm. niĩ nĩ ndĩramenya mĩhuko yakwa nĩ kũbata gwĩka nĩ atĩ kũrĩha ũkamera ĩtiai kĩrĩa gĩothe mwendaga Mm, nĩgetha mũmenye ona rĩrĩa mũtanyonaga mm. kaingĩ ngoragwo ngĩmũhang'e Ah, ili upate nafasi mm. ya kũrathĩra mĩtũrĩre yao Yeah, yeah, yeah. kĩu nĩkĩo tu tũkoragwo nakĩo hatirĩ ũndũ Mm. mũnene haha Mm, korwo wĩho mm, mahe moral support mm, mamenyage atĩrĩrĩ Mm. una ndadi witũ ikinya gwa ikinya mm. ari arisimama na sisi Mm. harĩa tũngĩendire gwĩtĩĩa nake Eh. ũrĩa wonaga kana kanini gakiuga Mm. na ndadi witũ no ahũre andũ othe Mm. ũguo nĩguo kararia nawe wo- ũko- ũkoragwo ũrĩ ho gakera Mm. mũndũ wa gũthaka na nĩ ũramenya biũ ndũngĩhũra andũ othe Eh, mũndũ wa kwaja haro gũthaka thaa na ici. inyuĩ niĩ Ha, tamenya no ndimugere ngeru Ehe. kiu nikio mwana agukura Mm, no oĩ. yes Mm, koguo kindu kiria kiho Mm. o uria utariĩ mm, no uria urahota mm. kuhiriria andu aya turarera Mm. Mu- mu- muthondeke bona ciana Eh, especially ona kumatwara kao to nginya you don't Twaka. have to break the bank no o kahoteri kau Ndu- kau kau. affordable ndumatwari ona haha uhuru park Mm, ndumorurangie na boti

kũmeka wega o ũguo ndari Mm. onekana Mm. nginya mutie tigai kureka arume kiria kiramanina Mm. ona to kwaga mbia Mm. ona kuonekana matironekana Eh, eh, ah, rumeke tu riu ri yes, aga onekana. kuonekana ureri-ini wa ciana Mm. ici na kiu kinini tu ahetwo Mm. na kuma support miturire-ini yao Mm. na kwaria haria kiugo angigikira Mm. nĩ aga kuonekana karũgendo-inĩ gaka gothe Mm. ũgoka kuonekana andũ aya rĩrĩa magimarire na makiuma gĩtara Mhm. ihinda kanya kaku nao rĩ keha Mm. wakora nĩ moima gĩta Mm. nĩ mathiĩ Mm. ĩtĩkĩra kuoneka Mm. na kĩu kĩnini ũhetwo nakorwo niĩ ndĩrathũkũma icio Mm. nawe icio ũrathũkũma Mm. o mũndũ acangĩre harĩa he hake Mm. M- andũ aya tũrarera ti andũ akĩu nĩ arĩonaga effort Mm. koguo na mami agĩthiĩ ku- kwaria ta ngiuga ũndũ Eh, mwana ũyũ nĩ araririkana ira na nĩ tũra- witũ tũraĩ na na baba tũraĩ na baba onokorwo ndũĩ na mbia you are there Oh, You- you I'm are- there, I'm Eh. there nĩ ũndũ wa mwana ũcio wakwa Mm. hĩndĩ ĩyo aranibatara Mm. ndĩ hau Ah, ndĩmũhe gwĩtĩa kũrĩkũ eh, kũu araigua ah. Yeah. no gũkĩrĩ gũkĩrĩ msee maugaga atĩrĩrĩ atĩ Ate mũtumia ndaĩ kũhe irio wiki wiki igĩrĩ. ũrĩa wĩna ũrĩa Eh. kũ- ũrĩa ũĩ bata Eh. ũrĩa ũĩ bata Mm. wa mũthuri Mm. no amũhe Mm. ũrĩa ũĩ bata Nĩ ingĩ.

Ĩĩ, hĩndĩ ĩyo matigũkiuga atĩ no hĩndĩ ĩyo hĩndĩ ĩyo nĩ mũrwaru nĩ ngũmũrora no thaa ici ĩ endi kũhe mũndũ mũgima irio no yes reke ngwĩre kĩmemia nĩwona andũ arĩa matarĩ ngoro ya gũ- ya gũkũhe irio Mm. ona hĩndĩ ĩyo gakorwo tarehota rĩ ũyũ agakorwo arĩ o mũndũ wa gũcomplain Mm. nĩ ũyũ andũ ao rĩ na nĩ wacio ũiguaga makĩrĩkĩrĩria Mm. atakuaca tu

nĩ niĩ ũmũthĩ mm, rũciũ nĩwe eh, reke tũtige kũingĩra ngwatanĩro-inĩ ĩno mm, na ma condition mm, marĩa andũ maraheana mm, either mũndũ akaiguaga atĩ ndaingĩra thĩinĩ wakĩo eh, na ingĩmũrora ũguo nione ta gũtarĩ ũndũ arandeithia ona kũrĩ andũ marandekia handũ hangĩ ngĩmera Mm. ona korwo waga ũndũ wa bata wa gwĩtũmwo mwe irio rĩ Eh. ndũkĩmwa irio nĩ tondũ wa twana tũrĩa kũrathimĩte na tua free of charge eh, to ti gũkĩgũra wakĩgũrire eh,

Rĩrĩa baba akoragwo kuo twaiguaga twaiguaga wega. Nĩwaigua kwĩna ũgitĩri. Rĩrĩa atarĩ kuo ona nĩ twakoragwo nĩ akora, nĩ tũkoretwo nĩ akora several times. Na mũrera na hingai mĩrango tene na mũhinge mũrango na mũhinge mũrango tene nĩ mũĩ tũrĩ ithuiki. Koguo gũkorwo gwake ho aikarĩte harĩa mũrango-inĩ rĩ, mm, mm. ena ũndũ ũngĩ ũkĩrĩte. Mm. mbeca icio tũreciria Eh, ena ũndũ ũngĩ ũkĩrĩte eh, ona nĩ aratũma tũgĩe na taitũ ya kwĩtanio mm, nayo mm, ona akorwo ũcio rĩ cingũ mathana ena ciana ciake Mm. onake nĩ aiguaga ena taitũ kuma Mm. kũrĩ kĩhumo Mm. kĩa kĩa kĩa- onakorwo no kĩa guka witũ Eh. He- he andũ mũthuri ekĩrĩtwo mm, o rũgendo-inĩ rũrĩkũ mm, ithuĩ yeah, ta yeah, mbarĩ ang'ania eh, koguo mena handũ maraigua nĩ me eh, nĩ maretĩĩra Ĩĩ, ona ona mũ- ona mũtumia wĩna kana kahĩ kanini nĩ aiguaga ũrũme arĩ kaũndũ araigua Eh, kwanja kangĩgimara rĩu nyone kamwana gakwa Eh. nĩ koimĩra eh, gaikare harĩa ũguo gitĩri na njũgũma mm, ndĩraigua mũ- mũciĩ ũrĩ kahĩ mm, nĩ ũiguaga ũkĩrwo mm, onakorwo no ũrĩ wa kairĩtu no ũreka atĩ mm, but tũtirenda gũcokia mwana wa kahĩ na thu mm, tondũ onakorwo ti wakwa njiarĩte wĩ gwakwa eh, ona ũcio ũngĩ ũrĩ hau ha neighbor mm, he ũndũ angĩka mm, eh, ũtangĩkwo na, Mm. na twĩtĩkanĩrie reke ngwĩre na nĩ ũgatũrora Mm. tondũ ona ũraigua niĩ ndiroiga tũtikaigananio Mm. na nĩ wega tondũ tũrakĩruta wĩra tũiganaire Mm. but maitho-inĩ ma ngai rĩ Mm. gũtirĩ hĩndĩ tũgoka rebu ĩmwe ta ũmbi wake Mm. gũtirĩ Okay. thĩ nĩ- thĩ no ĩgerie gũtũiganania Mm. Po- maposition marĩa tũrandĩkwo na kĩ na kĩ Ehe. but maitho-inĩ ma ngai Mm. gũtirĩ hĩndĩ tũkaga- tũgacenjia ũrĩa ngai abangĩte Mhm. hakuna tũingĩre rĩu tũmũgarũre ũrĩa athondekire aitawezekana Mũtigo tũtigũtuĩka ithuothe kĩongo. Ah, maitho-inĩ ma ngai gũtirĩ ndĩ gũgoka ũguo reke Eh. ngwĩre Ũ- ngai agũtũra atuonete ũguo Mm, ngai agũtũra anjũĩ na ma Mm. niĩ ndĩ mũtumia mm, agũtũra oĩ kĩmemia nĩ mũndũrũme mm, tondũ gakoma ũkĩre rũciũ mm, rĩu oige rĩu mm, mu- maũndũ nĩ macenjia mm. megũtũra wagĩrĩru Mm. koguo mũndũ aheo gĩtĩo kĩrĩa gĩ gĩake Mm. ũcio ũrĩ na mbia mũthuri aheo gĩtĩo Mm. ũcio ũtarĩ na mbia aheo gĩtĩo Mm. mũtumia ũcio ũrĩ nacio aheo nake gĩtĩo Mm. nake etĩkĩre gũtĩana ithuothe tũtũirio nĩ itĩo Mm. Ĩĩ, tũtũrio nĩ gũtĩana Mm. tondũ gũtirĩ ũtabataire ũngĩ Mm. ti kuga no mũthuri ũyũ nĩbataire Eh. ti kuga no niĩ bataire mũthuri Eh.

no aroiga ndirĩ na wĩra wa mũ Aha, aha. no atarĩ na wĩra wa mũndũ Mm. ndũkariganĩrwo ciana ciarĩte ona mũ na na mũthuri rĩu rĩ Eh, ndũrakĩona that- mũndũ ũcio ithe that's tũrona true, uma that's true. tũrakana ũrĩa Eh. kũrĩ uma no tũtinauga mũthuri atuĩke kĩgũta aca ndagatuĩke no nginya kĩgũta ag- ang'ang'ane a provide the family maandĩko kwanja maramwĩra atĩrĩrĩ Mm. ithu- niĩ ndi- mũtumia arokire gũkũhe support Mhm. nĩgetha ni- ndi- na- niramate Mm. indo iria ũrarehe Mhm. ni ngorwo ndĩ mwa- ndĩ manager mwega Mm. ndĩ mũndũ ũracokanĩrĩria Mm. nĩgetha mũciĩ ũyũ witũ ũrũgame Aha. na mũthuri kĩndũ kĩrĩa agĩrĩire gwĩka Mhm. menya atĩrĩrĩ ũrĩa kũrĩ Eh. andũ aya akwa mena kwa gũikara Eh.

Waria- waria atĩa rĩu ũragwo kwanja? kũrĩa cabaci na nĩ ũramenya ona wewe mwenyewe nĩ ũndũ unacangĩra maguta Yeah, yeah, yeah. ndweterere kĩrĩa gĩkũrugwo wĩke atia wĩrĩa kĩo Eh, eh. wakorwo gũkwĩrwo ira kũrarĩtwo mũtheri no mũthĩ mũtheri na rũciũ mũtheri rĩu rĩu Mm. ndũkire rĩu kwĩrwo ũrĩa kũrĩ Mm, no mũndũ agĩaga na hinya wa kwaria Wa wamenya ndĩ na provide. ciakwa matano mm, ĩkĩo ndĩrauga nĩ tũkũrĩa cabaci moiga gũtirĩ mbia ngamwĩra atĩrĩrĩ mm, mbeca cia kũgũra mũtu mm. na nyitai tondũ mũthĩ ndĩrenda kũrugwo Mm. koguo wĩna kahinya ga Mm. Ka- gakũtũma ũigo waku Mm. thĩinĩ wa mũciĩ ũcio ũgĩe na cĩ Eh, nĩgetha mũthuri atige gũkomere na niĩ mm. nĩ hoyagĩra mũthuri ũtarĩ kĩndũ ngai amũhe kanyamũ Eh, gake angĩĩtĩa nako mm. nĩgetha ona harĩa wathiĩ athuri angĩ makĩgũra indathi Mm. na harĩa ũkoiga na niĩ raundi ĩno nĩ niĩ ngũgũra cai Eh, that- that's true. ndũkae gũkũhũthĩrwo nĩ andũ aya Eh, tondũ mamenya ndũrĩ reke ngwĩre jehova ngai Mm. ndĩrenda gũkwĩra ũgũtinda ũkĩhiũrio nĩ andũ thoko o magĩgũtũma Mm. na ndũrĩgĩkararia tondũ rĩrĩ Mm. eh, twakinya tha- thaa cigana ona rĩ niĩ ndĩ wakuga naĩ ngũrĩra caina indathi nĩkĩ kũgiria andũ mongĩtũmĩke By the way. Mm. rĩu niĩ ngũtuĩka kĩndũ kĩrahũthĩka ũrĩa gĩtagĩrĩire onako ndĩ na ruo Mm. but nĩ tondũ wa gũkorwo ndirĩ na ũhoti ona niĩ no Mm. ndĩgũrĩre cai rĩ Eh, nĩguo ũratũma

Mm. ona ndathiĩ gũcaria onakorwo ndikuona nyingĩ Eh, no at least ngorwo ndĩ na kaũndũ mangĩkĩruta matano ngĩrute narĩ igana aha. ndikae gũtuĩka mũcemanio-inĩ ũyũ ũrario na andũ na kĩhũthanio Mm, andũ arĩa makoragwo gũtirĩ ũndũ ona ũmwe mangĩcangĩra mm, ũkaiguaga biũ maratihangia ngoro ona ũrĩ na kaendia kega mm. nĩ ũraremwo nĩ kuoya ũgarũranie ĩno yao moiga ũ- ũragarũrania na nginya ndũrĩ kĩrĩa ũcangĩire ũtarĩ na mbia ndwagĩrĩirwo kwaria ũraria ĩni nginya ona ũraria waria nĩkĩ nĩkĩ ũraria ũtwĩre rĩu ũ- rĩu nĩ ũrĩkũ ũngĩtwĩra we na nginya ona gwaku mũciĩ Eh. mũkanguo nĩwe ũheanaga irio Ũ- ũ- ũ- ũninirwo we kwamba ũrware pureca ũkĩrĩkia pureca Mm. nginya cukari na andũ ũcio othe gũtirĩ kĩndũ gĩtakũhaica we ũgũkua cirũrĩ by cirũrĩ Ngoja mu- wĩ mũthuri ũtarĩ na mbia. Ah, ndangorwo kũhuhũrwo reke ngwĩre mũthenya ũmwe andũ makaigua ũrĩa ĩtiranirie ũgĩthoma ngathĩti ya taifa leo na nĩ ya wiki igĩrĩ thiru Wa- ũ- ũ- andũ maroiga na ndarĩ ũndũ ũngĩ arekire Mm. akwanja arakuire atiranĩtie ũguo anyitĩte ngathĩti ũ Mm. arakuaga cirũrĩ by Mm. cirũrĩ Mm. athire ahuhũrĩtwo nĩ Mm. mũtũrĩre kahora rĩrĩ rĩngĩ na ndarĩ ndwari Eh. arathiĩ athiĩte biũ. arathiĩ athiĩte ũcio na ndarĩ ũndũ ũngĩ na ndarĩ mũtũre nĩ mũtũ mũ- maũndũ marĩa ũragerera Mm. nĩ maiganĩte magũtindĩke Mm, Ũ- mm. ĩ- akorwo ti gũkua gũkua Mm. magũkirie ki Mm. yũkiage to toĩ gũtarĩ ũrĩa we ũĩ Eh, we eh, akorwo ti gũkira ki mm, era gũkwĩrwo gũkua cirũrĩ mbai cirũrĩ nĩ ndera we ũrĩgeragia kwaria ũkaga hinya mhm, mhm, nĩtũthiĩte o wega na rĩu ĩ haya tũtirakĩrega thikũ ici andũ nĩ marakĩruta wĩra mũtumia na mũthuri Mhm. othe nĩ mararuta wĩra Mm. nĩ maũndũ marĩkũ wĩ ta mũthuri ĩ wagĩrĩirwo gũkorwo nĩ responsibility yaku ta rĩu kũ- ta rĩu tũramenya tũraikara ta tu- for example twĩ Nairobi Mm. kwĩna renti kwĩna school fees kwĩna irio kwĩna yani kwĩna maũndũ mau mothe Maũndũ macio wĩ ta mothe. mũthuri ĩ nĩ maũndũ marĩkũ wagĩrĩirwo kuga onokorwo ndirona mbia Onokorwo nyingĩ, ndirahota I have to biũ." do this and this ndakwĩra ũndũ wa mbere wĩ mũthuri ũkoragwo we nĩwe ũramenya gĩ- gĩ- gwa gũikara Mm. wa kerĩ ũndũ ũrĩa ũngĩ ũme- Ĩyo nĩ ũmenyagĩrĩra rent. ĩĩ Mm. akorwo nĩ gwa kũrentithia Mm. tondũ ti niĩ ndakũhikirie nĩwe wanjĩtire nyume gwitũ Mm. kwarĩ na nyũmba ngĩũka kwanyu Mhm. ũnyonie tũgũikara kũ Mm. tondũ ona ona nyoni ndĩngĩrekia itumbĩ tambĩte gwaka gitara Mhm. acoke acoke mũthuri ũyũ amenye atĩrĩrĩ Mm. nĩwe ũragitĩra Mm. we wagitira Mm. ona I'm sure wanathiĩ harĩa thuraku igeraga Mm. tũrĩa tũnini tũkuĩte matumbĩ Mhm. twĩ rungu Mm. mũng'ang'i rĩ Mm. wĩ igũrũ manyitithanĩtie magego eh, ũngĩgeria that's- kũhutia handũ hau Eh, nĩwonaga ũrĩa mekaga eh. so weka jenga ukuta Mhm. atĩ bamĩrĩ ĩno yakwa nginya andũ aitũ Mm. matingĩmĩingĩra Mhm. ndĩho nĩgetha ngitĩre mũtumia Mm. wakwa ndĩho Mm. nĩgetha ngitĩre Mm. ciana ici ciakwa na Mm. ndĩho ngitĩre kĩrĩa twĩ nakĩo Eh, gũtige kũhota kũ- gũtige kwandĩka mm, gũtige kwandĩka famĩlĩ yaku Mm. atĩ no mũndũ wothe ũngĩ mm. ũngĩruma mũtumia ũcio no mũndũ Yeah, wothe yeah. ũngĩra ciana ciaku ũndũ ndũrĩ ho nĩgetha ũmagitĩre O- o stand firm on your- Stand firm. Mm, ũgacoka thĩinĩ wa mũciĩ waku rĩ Mm. a- wĩ kuo rĩ Mm. ĩtĩkĩra gũtuĩka nĩwe mũnabii mhm, wa mũciĩ ũcio mm, reke ũkonekaga ho Mm. ũkĩhoya Mm. na andũ acio Mm. reke ũkoragwo ho ũkĩaria kiugo Mm. tondũ kando na gũkorwo tuoka maandĩko nĩ matũrehete Mm. ũma nĩ mamũhete kanya kau Mm. gakuga atĩrĩrĩ Mm. ngai wanyu ngai ũrĩa we mũrahoyaga rĩ Eh. ndoka atuĩke ngai witũ Eh. andũ anyu ndoka matuĩke andũ

Mm. nyothe thiå tå twarithä tie gå tå hå rä ra gä thaka nä ngwamba kå rå ga ngå ikarä re magå rå-inä njokie Mm. ngari raini Mm. njoke ngwä re na nä o gå tå terebaga Mm. tondå ndingä gä kirire njeterere tå gä Tha- kue tha- that's true. yes hau ha- hakire ha- Yeah. ha gukorwo ni urahoera family yaku ĩ. Mm. i think ona aria matathiaga kanitha ona arä a matathiaga ni wagĩrĩirwo ũgeta ciana ciaku ũga- Yes. ũgacirathĩra maũndũ mega tondũ rũrĩmĩ ciahirie rwaku rwĩna hinya mũno ya wewe ndiye nabii wa ile Mm, nyumba mm, na wĩtĩkĩre gũikara wĩ mũnabi wa kĩ mm, wa nyũmba ĩyo mm. tondũ niĩ ndoka ndĩ mũtumia kĩrĩa njũkaga Mm. njũkaga gũkũ njũkaga gũgũteithia cioneki na iroto ciaku Mm, ikinyanĩre mm, ngacoka ngaikĩra mũtũrĩre-inĩ waku mm, ngagũteithia gĩ spiritually and emotionally mm, nĩgetha mũciĩ ũyũ ũkorwo nĩ wakamirike mm. nĩ wakamirikĩka. Wakamirika. no wanjĩtĩkĩria thakĩre mwena ũyũ Mm. na thakĩre mwena ũyũ

nĩkuo rĩu ũrathamarĩra Mm. onawe ũkĩrĩ mũgeria nũngĩra uma ithiĩ nja na no angawe ũngĩingatwo na ciaku na karatathi Gũthaka wa ndĩratheka. Nĩguo kuma nacio na karatathi mũrĩmũrĩkagĩrĩria ũrĩcikora nja nja ndokerwo ĩno nĩ Mm, mm. ĩno nĩ yakwa we ikara ikara kuria ungihota kuriha we ikara kuu kuu maiganire kuu ingĩahikire njũke kwanyu gũkorwo nĩ ya nyeki tondũ mũndũ ahikagĩra kũrĩa Ya, wakora ya, mũthuri ya, kwaikaraga rĩ Eh, kai ona arĩa mahikĩire kiumbu tondũ hĩndĩ ĩyo nĩ kwarĩ kĩndũ kĩu rĩ by the way akuoya agũtwara Mm. kwao kũu nĩkuo kwao mm koguo ngwĩthiĩ ũĩkome ĩrĩkũ ĩngĩ na nĩ ngwĩtĩkĩririo ũrĩa au hana nĩ ma ngũka ngakome ĩrĩkũ Mm. ĩyo Mm. njetereire ngai ũrĩa ũrathimanaga Mm. tondũ ti kuga rũciũ ngai ndegwĩka Mm. rũciũ ngai nũhe gwĩka Mm. acio manjirie anjia kĩanjo kĩnini Mm. andũ nĩ gũthegea mekaga atĩ Mathe- mathegeaga. mathegeaga. no ndũkae gwĩtĩkĩra na ma ndakwĩra na ma ũkwĩnina wĩ we tondũ ona randirodi Mm. ona hatirĩ andũ agũka agĩkũragia wĩha Yeah. ariũragia mama Eh. tondu ona nawe uri nyumba ĩyo ũroria landirodi nĩ wanyonire ngĩũria nyumba rĩu ũgakorwo mũthuri ũyũ biũ biũ biũ biũ Mm. ona kambura aigĩte nĩ mwagĩre nĩ mwagĩre handũ onake nĩ yage onake we mwenyewe akĩrutire akĩrĩ we weruta harĩa he haku Mm.

Nako, wenda ndikaingĩre thaa igĩrĩ ndĩhe nyũmba na kĩ? Nĩ. Ĩ, ĩ, aya marauga atĩrĩrĩ, nĩwamenya generation ĩno itũ marauga atĩ, Eh. "Ĩ, nĩ fifty fifty. Ndwarĩhaga rent kũu? Nĩndakuoya rĩ- rĩu ũkare iria ũrarĩhaga kũu nani ngarĩhĩtũka tũthiĩ nyũmba nene." Reke ngwĩre, Eh. ndũkanetĩkĩre. Mm. atĩ ngwĩre mũno mũno mũno kwanja ũhoro wa gĩikaro, ũhoro wa andũ aya kũrĩa magĩrĩirwo nĩ gũikara. Na nĩ ndakwĩra o ro rĩngĩ atĩrĩrĩ, nginya nyoni rĩ, matingĩnyitana marekie itumbĩ matoĩ mararĩrekeria ha, tondũ ona makĩmemia witũ ndũrĩ wakora rĩgwĩte rami igũrũ.

nawe rĩ Mm, ũhoro wa irio rĩ mm, nawe ũgĩkue mũri mm, ũhoro wa mm. kendige kwarĩria haha ndigatuge gũkĩrĩrwo nĩ atumia basi ndĩraria ũyũ kwa Nĩmekũrũ- wagĩrĩru nĩmekũrũmia. magũnjũngĩrĩra no ndĩraria ũguo kwa wagĩrĩru tondũ mathĩna maya mothe nomo ndĩrona magĩtũthiũrũrũka Eh, mathĩna maya mothe no- ona nomo macangĩire nona separation ici njũgĩte ona tekĩya nyingĩ Mm. separation ici itigite ni tondu wa maundu mangi itigite Mm. no kwaga kuiguithaniria Mm. uria tuguikara Mm. mucii uyu Mm. ndakora atiriri ni nie ndirakirihira nyumba Mm. ndehe irio Mm. ciana ciakwa ni ndirathomithia koguo nginya maĩ na thitima na everything muthuri uyu ndarĩ kindu ona thitima ĩrĩa tũrona na nyumba gũtirĩ kindu angĩhota kwĩrĩhĩra Mm. so mutumia ucio akona atiri ona bata wa guikarania ri By the way, ni uriku uyu arakindaithi na riu ni uriku aracangira handu haha ndukiuge tutikiare maundu maitu metha-ini ni maya Mm. we maku nĩ maya Mm. na niĩ nĩ ndĩkaga marĩkũ Mm. Mm. tondũ tũragĩthũkũma ithuerĩ gũtirĩ Mm. ũtaracangia tondũ nguonia ona mũtumia ũrĩa ũtathiaga wĩra Mm. nĩ kwarĩ mũgũnda Eh, eh. koguo nĩ Koguo arĩ irio ĩ, nĩye warehaga ĩĩ nĩ arĩmaga ya thati. ona tiga ũguo na hĩndĩ ĩyo kwarĩ kũritũ ti ta ũmũthĩ ũyũ Mm. tũraria ũguo tũraria Mm. muthuri ucio tondu okaga atuhi- atu- atuhikie uguo kwahikanagio Mm. ni aturehe gwake Mm. nyumba ni anjakira Mm. aguraga o mburi Mm. mburi atoi rirutirwo mahuti ku Na nikio ng'ombe. aigua gukinwo ni gathuri ka inegene ngĩinũka kwa ndĩinũka kwa cukari na nginya ndicurĩirie mĩrĩo Mm. koguo nĩ mame tondũ Mm. mbũri ici Eh. nĩ njagĩrĩire gũkorwo ngĩmenya Mm. na kando na ũguo mũgũnda nĩ ũrĩkũ ruta wĩra Mm. irigũ ũngĩona Mm. mboco ũrĩgetha nao Mm. matiarĩ cuguri Mm. nĩcio ũkũrutaga mũgũnda Mm. ona kana ũgũthiaga kwendia kana ũthire ndũ- kana Eh. wĩkire atĩa nacio Mm. ana cuguri Mm. koguo mũtumia ũcio nĩ kũrĩ ũndũ acangage Mm. Nĩ By kũrĩ the ũndũ way, acangagĩra. that- that is true. mũtũrĩre ũyũ nĩ twĩtĩkĩre gũcangĩra Mm. tũcangĩre tũrĩ ithuothe Yeah. gũtige gũkorwo kũrĩ mũndũ atĩ mwanake wakwa aikania agacoka akahũragĩra thimũ e thibitarĩ Mm. mami

ngai gwatiriri tondu ni nguconoka mama yoka ecuritie mondo moka kuruta mwana Mm. ni kuheanirwo rutha Mm. aria maheirwo rutha ri Mm. ni a matiri mbia niki gikugiria nyina aca agethe nginya kwa ngumbato Mm. na kuria guthi aramenya Mm. arihe thibitari Mm. na arugure tauro Mm. nigetha andu aya meke atia mainuke mwanake wakwa ndaga kũmũkũma kũma nĩgetha athi- athitũke aikinye ikinya rĩu rĩngĩ rĩ Mm, akakinyie nĩ amũkinyia nyũmba mm, kũrĩ gĩa kũrĩa mhm, aramwĩra reke ngarore kĩrĩa mathĩ arugĩte mwana wene tondũ ndanaciara rĩ nĩ agũkoma atarĩte mhm, athiĩ kũhang'a njethe njahĩ mm, nĩgetha iria rĩtigeke atĩ mm, rĩu mwana ũyũ wakona agĩcoka kwaria mũciĩ ũyũ rĩ arĩa aria aiguĩke na kĩna araria akerwo we kũrĩ ũndũ ngĩteithĩria tiga no ũteng'erire kwa nyũkwa eh, by the way ndangĩaria rĩu akwaria uge kĩ na kĩndũ gĩothe eti aroka na kũrĩ niĩ hatirĩ ona kĩ- hatirĩ ona kĩndũ ana provide ona kĩmwe kĩ rĩu rĩu rĩu tarora mũndũ acoke rĩu oke anj- anjĩrage ng'ai ng'ai ng'ai mami kũrĩa rĩ Mm, ndira ndingĩiguo mm, mami kũrĩa rĩ ona ndirĩ ona ndingĩ ona ndingĩenda mabataro mau mangĩ rĩ mm, onamo ndingĩona mm, mabataro ũtakũgũraga thabuni na mm, mũndũ agwĩthambaga nake arĩkia mm, ibataro mm. oke ningĩ ũmũgĩrĩre thabuni ũkwama maragati ndio andũ areka Ĩĩ, rĩu mwana wakwa githĩ tiwe ũngĩrĩ na gathĩna cuarĩ ona ndũngĩenda kũigua ũhoro ũcio Nĩ ũrĩa ndĩrakiuga. ũngĩmwona nĩguo wonire mũtumia mwega ĩĩ nĩ tondũ rĩrĩ nũngĩ nũngĩ we ũngĩgwĩtĩkĩra ũguo tari nũngĩ ũngĩkũhota we Mm. na watuĩkire ũkĩndũbu rĩ Mm. mwana ũyũ wakwa aranjĩkĩra guoya nginya rĩrĩa ingĩkorwo itarĩ muoyo-inĩ ũyũ Mm. niĩ ndĩrakĩona mwana wakwa ena thĩna Mm. rĩrĩa agakorwo itarĩ muoyo-inĩ ũyũ Mm. mwana ũyũ wakwa nginya ena thĩna Mm. o mwana wakwa atagakĩhĩire Mm. nĩ waciora ona ũmũthĩ ũyũ Mm. acio bara Mm. athiĩ kuga nĩ mũthure nyona mami witũ endete ong- ong'ania nĩkĩo ndĩranyua nĩkĩo anga ndĩreka Eh, eh, no wamũrora gĩcunjĩ kĩrĩa kĩnene nĩwe Eh. ũcangĩire yeah, that, that is true. nĩwe That ũcangĩire is true. koguo no nginya mũndũ rũme nĩ- mũndũ wothe nĩgetha eigue harĩ ũndũ areka Mm, eigue atĩ no etĩe na bamĩrĩ ĩno mm, korwo wĩ kĩndũ ũracangĩra mm, provide. ĩĩ nĩgetha wĩtĩe nayo Mm. niĩ ndĩ mũtumia ngetĩa Mm. atĩ kando na marĩa mangĩ mothe Mm. bamĩrĩ ĩyo nĩ ĩmenyete tondũ riko nĩ rĩa mũtumia Mm. nĩ ĩmenyete mũrĩre ũrĩa ũrarĩo nĩ andũ acio Mm. ndingĩmatukanagĩria waru na mũcere indo igĩrĩ ihuanaine Mm. nĩ njagĩrĩire kũhanda ka- ona akorwo no ma- no mangũnia-inĩ hande mathibinaci merĩ rĩrĩa Mm. tũrĩkorwo tũtirĩ na gĩa kũgũra Mm. ngahutia marĩa me harĩa maũndũ nĩ gũkũria Mm. ngahutia makwa ma ngũnia Mm. ngekĩra mũcere-inĩ ũyũ tũtige kũrĩa wĩ wa white Mm. tondũ mũthuri ahotire gũtũgũrĩra mũcere Mm. ni create na ni mwathani ngwĩka atĩa ndũkarĩa ũrĩ wa white Mm. ngethiĩ ngĩre mahuti merĩ harĩa njikire Wow. mboga-inĩ icio Mm. nigetha family ĩno yakwa ngamenya tũtirĩ na ũhoti mũnene mũno Mm. no na tũngĩkorwo tũtikũ- twĩna nguo ona angĩkorwo tũtikũhotete Mm. kũgũra omo ũrĩa mũnene ũkũgũrĩtwo nĩ andũ arĩa angĩ Mm. reke nyambe ngũre kaomo gaka ka 50 no ngĩhũrahũre tũkona cia gũthiĩ nacio sana Mm. andũ aya akwa nĩ atheru Mm. tondũ gũtirĩ ndĩ expect mũthuri ũyũ oke ũkĩiname iraĩ Yeah. oke ahũre nguo ici Mm. nĩ njagĩrĩire kuogana na nĩkĩo wonaga Mm. mũtumia ũrĩa hakiri ciake irĩ biũ Mm. mũtumia ona erĩ wondi Mm. na akoragwo akiuga mboco harĩa irahandwo Mm. na mumenye mwĩtemani ũrahatwo kamũtaro ga ga- ga gatatũ Nĩ ũramanĩji. nĩ aramanĩji ona arĩ wondi hau aikaire ona nĩ aramenya nguo cia mũthee nĩ ciagĩrĩire kũhũrwo nĩ arauga njĩrĩrwo mũtumia ũrĩa ũ- ũ- ũrĩa ũna ũhũragĩra nguo oke ahũrĩre nguo cia mũthuri ũcio ndakage candi gũthiĩ kanitha Arabu atumia mũtirwaraga? aca tũtirwaraga Aini ndona mami arwarĩte. ũthiaga kũrora ũgacoka ũkaririkana rĩu tondũ nĩ ũi tondũ nĩ ndwarire ndaikara haha ngai na ciana ciakwa irorete kuma cukuru rĩ irorete kuma cukuru ciĩke atĩ Marĩki. marĩe kĩ rĩu tondũ nĩ njikarire haha Mm. ndũreke hũrithanie hakiri ici ĩ Yeah. nĩgetha kũgĩa na kamũbango Ah, ya- atumia mũrĩ andũ wega rĩu koguo no nginya na nĩkĩo ũiguaga nake ngai atwĩkire bĩba ĩmwe Eh, mũtumia eciragia na mĩena yerĩ ah, Eh, n- no akorwo akĩruga ngima Mm. nĩ arongithia mwana na nĩ aroria nĩkĩ kĩu kĩrerwo nĩ nini mara indo ici. multitask mau Yeah, na ndĩreka yeah, ihinda rĩu yeah, eh. mũthuri akoragwo akorwo nĩ ngathĩti nĩ ngathĩti ndũkamũhe Eh. ndeto ingĩ rä irarä ngathä Eh, ti icio gå tirä kä ndå angä nyita ya ya na rä u hau nä ho tå ngå rä kagä ra Eh. tondå ngwä rire no uma ngathä ti nä ndeciria nä å iguire eh, ngacoka ngakå ria atä ndeto iria ciothe kwa indo arenda kuona ya akamwe ũrahe ũ- ndũ- we ndũkuonaga nĩ ngathĩti ngũthomaga wethe ta rĩu ta rĩu no niĩ ngĩona ngĩona TV for example hũrĩrwo thimũ Mhm. nyamba kũmĩrũgamia Yeah. ũkonyima YouTube ũkarũgamia mũkaria nayo mũ- mũkenderea nĩgetha no mũtumia Ah, araria Ara- ana- Ĩĩ. arabuatĩrĩra gĩbindi na Ĩĩ. nĩkwaria na thimũ Ĩĩ, na nginya iria rĩrĩ riko Ĩĩ. ndiramenya ndĩna iria rĩrĩ riko na bado no arakwest ũrĩ hau tondũ mĩena ĩrĩ ĩrutaga mĩena ĩrĩ tondũ harĩ ma ũcio nĩ nĩ maũndũ marĩa ngai akoragwo Mm. kũrĩ ma- na ndikĩo ngwĩrire tũtingĩgarũrania Mm, ũmbi wa mm, ngai mm, Gu- ona mũkũrĩre ona mũkũrĩre witũ wa maũndũ-inĩ mm.

no geke maundu makirite we muthuri uri na kiwango kiigana oro Ma- makũraga na ihenya tukorana na ihenya muno nginya Mm. kihakiri na ukarora nginya kumenya uhoro wa gwithambia kumira gwika Mm. ki sisi ukimbia sana Mm, mm, uwe tunakimbia tuko juu mm. na ngai ekire uguo tondu nio igitumi Ah, alijua sababu nikionaga guka witu riria agakura mm, agatigarirwo ikarire njung'wa-ini mm, okagire akoria mutumia Mm. ni uranyendera atia mm, umuthi mm. ndaikaire thĩ aranjũria ndĩramwendera atĩa Na- ndĩmũbange nĩ ndĩmũbange na nginya tũgĩthiĩ kũrĩa tũrathiĩ Eh, rũciũ no igua erĩ no mak- no eh, makũrĩte eh, but cũcũ nĩ akamenya kĩrĩa guka Eh. agĩrĩirwo nĩ gwĩkĩra eh, na nĩ njũĩ twathiĩ na riũa eh, thaa kũrĩa twathiĩ nĩ kũgĩaga heho eh, koguo gĩkabu-inĩ gĩakwa nginya buruneki mm, nĩ harĩ nĩgetha kwaheha biũ Mm. ngokĩra kahora ngathiĩ harĩa mũthuri wakwa rĩ Eh. ngamwĩra gaka wĩkĩre thĩinĩ ũcoke wĩkĩre kĩgo Ah. Ah. We, we, we, we. Katombe tũkinyie hau. Twambe tũkinyie hau. Tũkinyie hau. Twambe tũkinyie. He kĩndũ ndarani. He kĩndũ ndarani ũmũthĩ. Ehe. Gĩa bata mũno. Mm. ona kũngĩnyitana atĩa ĩĩ ngakwama na rent kwamba kwamba na rĩu gĩa warema kũrĩa ndekuo kaba tũgwagwe nyũmba ĩĩ no make sure wĩ mũthuri he handũ re rent nĩwe ũrarĩha he handũ ndĩreiguĩra tondũ rĩrĩ Eh, nũ warutire ũngĩ kwao that's true kau nĩ kaũndũ kega Ithe mũno tu wa- wa- wa- wa- yes nĩwe wandutire gwitũ Yeah. na tikuga gwitũ gũtiarĩ gwa gũikara Eh, ilikuwa mm, no ngĩtĩkĩra kuma gwitũ Mm. njũke Mm. kwanyu kwĩ ndagĩũka brother ngĩkome kũ Eh, ndũ- ndũngĩkoma nja ngĩkoma nja kũndũ harĩa wamenyia nĩho tũgũkoma Nĩho nĩho tũgũkoma. tũrĩrara o ũrĩa hahana ĩĩ na nĩkĩo twĩraga mũndũ ona ũngĩhikia mũtumia mũrarĩ na nyũmba ararĩ na yake ya gũkombora na yake ndũgetĩkĩre gũthama yaku mũthiĩ yake hau niho tũkarĩrĩria next time Sawa, next time thank rĩrĩa you. twarĩrĩrie rĩrĩ eh, nginya ũhoro ũcio wa kũgayania rent ũguo gũkwĩraga Eh, ũhoro wĩgiĩ gũka na indo Mm. yoka na indo ciothe for example mm, uh, especially during the court, courting, courting period yeah, na maũndũ ta mau yes. Eh, na a- athikĩrĩria aitũ nĩ twakena mũno na eroreri aitũ nĩ ũndũ wa gũtwĩroragĩra ngai wa muoyo mũrathime mũno mũno mũno mũno na mũkomenti hau topic iria mũngĩenda twarĩrĩrie next time

ũmwĩte na nĩ egũkũrutĩra wĩra mwega mũno. Na tondũ nĩ kũrekereria tũrarekereria reke akũhe namba nĩgetha ũngĩenda kũmũnyita ũmũnyite. O rĩngĩ nĩ ngatho mwĩroreri witũ nĩ ũndũ wa gũtwarana na ithuĩ thĩinĩ wa ndereti itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ twacokia ngatho mũno nĩ gũtũhe kahinda gaku, na nyende gũkwĩra atĩ namba yakwa ya thimũ nĩ 0720 699 788 na thĩinĩ wa maũndũ macio mothe ũrerwo nĩ mũtabania witũ no ũhote kũnginyĩra na tũteithanie nĩ ngatho ngai amũrathime nginya hĩndĩ ĩyo ĩngĩ tũkonana amen amen